Karibu tena gũkũ gwa Kikuyu Daily News na ikorwo mũgeni tuĩka wa gũ subscribe nĩguo tũnyitanĩre na thengiũ ceceni Inooro TV hamwe na Inooro FM nĩ imwe cia ceceni iria itũngĩtie mũtino kũrũmĩrĩra nditimũrano nene ĩrĩa ĩratabanirio ũtukũ wa ira mwena wa Nakuru County. Harĩ nguraro iria itũngĩte andĩki a mohoro mwena ũcio na arĩa maramemerekagia ngucanio ituthũkĩte igũrũ rĩgiĩ mĩthako ya kũigithia ĩrĩa ĩratabanĩrio Nakuru County Nationally nĩ macukuru matiganĩte. Na ndeto ya kĩeha nĩ yumĩrĩte thutha wa DJ wĩ gatũ wa Inooro TV DJ Smiles kũrekereria gathenema gake atihangĩtio ũru biũ. DJ Smiles with his clothes are soaked with blood na mũtwe wake wĩna nguraro very serious. Gathenema karĩa ararekereirie rĩrĩ bũrũri Huai wa ira ũrakirĩte ihoru thutha wa mohoro ma hinahi kwĩyumĩria arĩ andĩki a mohoro kũgurario nĩ maabithaa a borithi hingo ya ngucanio cia mĩthako wa kũigithia Echoes of War by Butere Girls na hingo ya rehearsals cia hwaĩ wa ira kũratuthũkire icanjama cia kũgegania borithi makĩingatithia news reporters to stop the coverage of arrest gũikio ngono kwa mwandĩki mũnene wa mũthako ũyũ former Kakamega senator na former UDA secretary general Cleophas Marara Na nditimũrano ĩno ya borithi nĩ ĩcũngĩrĩirie andĩki a mohoro kuonio kana kũhonokio na nguraro kuona borithi nĩ marakorirwo magĩikia tear gas kũrĩ ũtukũ. Ririkana mũthako ũyũ wa Echoes of War nĩ ũrahingithĩtio ndũgathakwo no ĩndĩ igoti rĩretĩkĩria airĩtu aya a Butere Girls gũkorwo magĩtabania mũthako ũyũ but unfortunately nĩ ũndũ ũtanagĩkorwo ũkĩhanĩka amu thutha wa airĩtu aya kũingĩra stage for their performances kĩroko kĩa ũmũthĩ makorirwo magĩtabania rwĩmbo rwa National Anthem na meherio cukuru-inĩ kũrĩa mĩthako ĩno ĩrathiĩ na mbere nĩguo kũruta mũhotani. Tũgĩkũmenyithia atĩ Ireveta kana cukuru ũrĩa ũgũcinda mathako maya nĩ ũkwĩhotanĩra kamweke ga gũtabania mũthako wao mwena wa Mombasa thingira wa Iregi State House gũkĩrĩkana airĩtu aya a Butere Girls mainũkire thutha wa kũguoithio. Ĩndĩ maũndũ nĩ manyitanĩte mũno mwena ũyũ wa Nakuru thutha wa cukuru ici ingĩ onao kũgoma gũtabania mathako mao na kũrũrũngana makiuga no Butere no drama. Ici arĩ drama festivals cia mwaka ũyũ wa 2025 cukuru-inĩ ciothe bũrũri-inĩ, News Reporter Robert Maina wa Inooro TV na Inooro FM nĩ ũmwe wa andĩki a mohoro atandatũ arĩa magurarĩte thutha wa ngucanio ici kwĩyumĩria. Mary Ann Nyambura wa Citizen TV agĩkoma thibitarĩ kũhonokia kana kũhonia nguraro thutha wa borithi kũ attack journalist covering chaos cia ũtukũ wa ira hamwe na Peter Kimani of KTN tũkĩmendithĩria kũhona kwa naihenya. Ndũmĩrĩri ĩrĩa ĩrekereirio nĩ mwandĩki mũkarũ Stephen Ndeto kũhetũkĩra ng'enda ciake na kũrĩ ndeto ya DJ Smiles ĩrĩa ĩtuthũkĩte kana ĩtuthũrĩte kĩeha kĩnene amu he never disclosed what happened to him rĩrĩ Akenya marakoretwo mamũkĩra ndeto ya hinahie cia ngucanio cia borithi na media mwena wa Nakuru na DJ Smiles atigĩte Akenya macambĩki ake Oho na mafans ma Inooro na Kĩmako wondering what conspired to his attack and assault na through kũhetũkĩra mũtambo wake wa TikTok, DJ Smiles posted his disturbing video na kuuga tiga nĩ mahoya manyu, gathenema karĩa gatumũrĩte kĩeha kĩingĩ macambĩki makĩyumĩria in large numbers kwendithĩria DJ Smiles kũhona kwa naihenya ĩndĩ DJ ũyũ ndanakorwo akĩhithũria kĩrĩa gĩcũngĩrĩirie nguraro ici

managed to stabilize his condition and he is currently receiving treatment quick recovery via Nito Mwaki tukimwira pole sana na kuhona kwa na ihenya video ĩrĩa gwa kahinda gaka nĩ ĩtharĩtio mũtambo-inĩ wa DJ Smiles wa TikTok na nĩ video itetĩkĩrĩtio nĩ mawatho ma YouTube gũkorwo ngĩmĩcabithia haha kuona it's a very disturbing one Kikuyu Daily News subscribe